Nilqakom programm ieħor mis-sensiela Globalist u llum reġanna magħna lil Dr. Frank Portelli. Nilqawk magħna Frank.
Thank you. Miżel milkom.
X'taħseb bħalissa fuq il- fuq is-sitwazzjoni tqila li għandna fil-pajjiż għax qed nara li ħafna nies għandhom tuħ ta' qalb, biża', konfużjoni, ma jafx ma jafux x'inhu jiġri. Forsi x'messaġġ tista' tgħaddilhom f'dawn il-ħinijiet, dawn iż-żminijiet?
Ovvjament hawn biża', imma biża' mhux Malta biss, Biża' l-Italja, biża' Spanja, biża' l-Ingilterra, kullimkien hawn biża'. U tajjeb li jkun hawn biża', għaliex in-nies meta ma jkunux qed jibżgħu, marru per eżempju rajthom jilagħbu l-futbol għajn tuffieħa fir-ramla, nies jinżlu hemmhekk, kien hemm qishu mass meeting. Dakka kien San Ġużepp. Ilbieraħ mort biex niddawwal u ħadt ritratt, baħ, ma kien hemm ħadd, baħ. Mela l-biża' qiegħda taħdem u tajjeb li n-nies inbeżgħu mhux inwerwruhom, inbeżgħuhom li hemm periklu u li aħna nistgħu nkunu parti mis-soluzzjoni. Mela jien jekk ma mmurx Nieħu kafè, jekk ma mmurx intaqa' man-nies u noqgħod 'il bogħod, noqgħod 'il bogħod minnek, kif qed nagħmlu bħalissa. Mela jien ma nistax nagħtik mard u inti ma tistax tagħtini mard. Trid tiftakar li l-virus irid jgħix ġo ċellola, ġo ċellola tal-bniedem jew ta' xi annimal, eċċetera. Mela jekk ma jsibx fejn jgħix, ma jistax jibqa' jgħix. Jekk jaqa' fl-art, jew qiegħed fuq id-desk, jew qiegħed xi mkien, u ma jiġi ħadd jiġbru b'idejh jew whatever, Allura jieqaf hemmhekk. Allura tajjeb jidher jidher se jiena bħallum ikun għadu nofs ir-riżultat għax isiru erba' settijiet ta' testijiet. U llum sissa jgħid tajjeb. Mela aħna erba' timi u konna 17. U mbagħad għaġejna konna 17. U mbagħad inżilna 3, u mbagħad inżilna 19, għaġejna tlajna, imma ma biżniex b'mod esaġerat. U llum illum Jidher, jidher li erġajna nżilna minn 19, erġajna nżilna. Jiġifieri mhux l-importanti li mhux qed jispara. Li jkollna l-infections bil-fors, bil-fors, għax dan huwa virus. Xi ftit se jaħrablek. Imma l-importanti li ma jegħlibniex, mhux jgħaxkarna, għax l-agħar ħaġa li jista' jiġrilna bħalma ġara l-Italja, l-Italja kaxkaru, u dik qed teffettwa lin-nies. In-nies qed jaraw it-television Taljan, ir-Rai per eżempju, u tara bil-lejl jiġu l-armi u ħadu sitt mija, ħadu sitt mitt debut, u żgur li tibża'. Dawn qed jgħidu issa Ħa nitilfu żewġ ġenerazzjonijiet. Hi żgur li tibża'. U aħna, l-unika arma bħalissa, ħa jkollna ta' ħa jkollna vaccine. Imma bħalissa l-unika arma li għandna hija dik li jgħidulha social distance, illi mhux bħas-soltu immorru nieħdu kafè flimkien, immorru nieħdu pizza flimkien. No. Jekk jista' jkun, toħroġ mid-dar. Bilfors li toħroġ tixtri. Tixtri, tmur tixtri u tiġi lura. Ma toqgħodx iddur fis-supermarket. Ikollok lista żgħira, erba' items. One, two, three, four, irrid ħalib, irrid ġbejniet, irrid hekk. Tixtri dawk u titlaq 'il barra. U teħdux għalikom, ilbsu maskra, ilbsu ngwanti. U toqgħodux tbagħbsu l-affarijiet, jekk int se tieħu se tieħu cream, ħalib, xi ħaġa. Aqbad wieħed u itfgħu fil-basket. Mhux toqgħod tara liema wieħed sa tiegħu u x'data għandu. Aqbad l-ewwel wieħed li tara. Biex inqas ma jkun hemm abuse, iktar aħjar. Hello. Frek, ħa waħfek naqra hemm, għax semmejt is-social distancing u xtaqt naqbad li naqra fuqha. Il-gvern ehm, l-autoritajiet tas saħħa anzi, meta titkellem ehm, xarmejn gawċi, le, il-supredendent mhm. tas saħħa Sawa, eh, tenfatizza ħafna fuq social distancing. Però, mhm. Eh, in-nies tista' jgħidilhom li trid, però mbagħad jagħmlu li jridu huma. Kif qed naraw, hawn ħafna mhux qed ngħidlek Maltin issa, hawn ħafna barranin. Qed narawhom fuq il-ritratti fuq is-social media, sewwa il-belt, eh, buġibba, taslima, għaw eh, conglomeration ta' gruppi Kolla, kolla, kolla fl-imkien, imma jiena ma jistax nifhem ħaġa. Jekk inti trid veru social distancing, għalfejn il-gvern ma jaqbadx u jagħmel lockdown mill-ewwel. Qed iħalli lin-nies fuq il-buses, fuq il-bus stops, l-uffiċini, ehm, imorru imorru ġo post fejn jixtru. Allora kif ħammek ħaterdika il-problema met inti għandek xorta nies qed jintaqgħu fi gruppi u daw in-nies issa jew b'injoranza jew bir-responsabilità qed ixerduha.
Ara, ħanajdlek għandek raġun fudi, nibda minn hemm, għandek raġun. Issa, daw in-nies li qed tajt inti jiena rajthom, rajthom bajnija, rajthom buġibba, il-qawra, eċetera. Bir-rispett kollu, ħadd ma jew ħalieħor imma tqogħdux tgħiduli xenophobic. Kollha kienu barranin. Jiena ma rajtx Maltin. Kollha kienu barranin. Sorry. Mill-kulur tagħhom, mil-lingwa tagħhom, u jiena ma jinteressanix x'kienu. Imma ovvjament ma jifhmux, ma jifhmux aħna x'qed nipprovaw nagħmlu, alright, il-lingwa tagħna ma jifhmuhiex kemm kemm kemm kemm tikkomunika magħhom, dawn ma jifhmux x'inhi s-social distancing u mhumiex imdorrijin fiha s-social distancing. bħal ma konniex aħna. Jiġifieri da hemm bżonn li jkun hemm pulizija u jgħidilhom ma tistgħux toqogħdu għoxrin, ma tistgħux toqogħdu ħmistax. Il-Ġermanja issa ħarġu regola, tnejn biss tista' tkunu, jekk jiena tal-familja tista' tkunu erbgħa jew ħamsa, għax dik il-familja tiegħek. Mela jiena nista' noħroġ mal-familja tiegħi biex immur il wherever. Imma jekk sa nintaqa' miegħek, miegħek biss, ma jistax ikollna ieħor. Għalfejn di? Biex ma nxerrdux il-mard. I'm sorry, dawn in-nies barranin, mhumiex ta' skola, ma jifhmux, mhux qed jisimgħu 'il Charmaine, żgur, żgur li mhux qed jisimgħu 'il Professura Charmaine Gauci, żgur. M'għandhom l-ebda interess u ma jifhmux. Dawn qegħdin hawn, jiena tisma' ħa ngħidlek, Somali, Somali, qed insemmieha għax kif qaluha, Somali, m'għandux job, m'għandux job. Mar Brussels, u ġab il-marda Malta. U issa rridu neħdu ħsiebu għax ġab il-marda. Mela barrani, ma għandux ġob. Laqas mill-Ewropa, eh? Somali, ma għandux ġob. Kellu flus biex imur Brussels, ġabar il-marda u ġaba Malta. Li ma tagħmilx sens. Issa ma jistax jagħmilha għax l-arjuplani waqfu. Imma kien importanti, u di li qed tgħid inti, l-ewwel net kien importanti li aħna waqfu l-arju plani u l-vapuri, eċetera. Għalfejn? Għax 80% mill-mart tagħna tal-coronavirus, il-COVID, ġifieri, il-marda hija COVID, il-virus huwa corona, SARS corona. 80% mill-mart tagħna ġie minn barra importajnieh. Eżatt. All right, importajnieh. Jiġifieri barranin iġibuhulna. U mbagħad kien hemm Maltin issa ma' Maltin. Imma jekk nikkontrollaw mela ġa kkontrollajna li ma nimpurtawx iktar. U issa qed tgħid inti li tagħmel lockdown. Aħna qegħdin kważi lockdown. Jien naħseb lockdown se jiġi. Kullumkien qed jagħmlu lockdown, kullumkien. Anke New Zealand kullumkien qed jagħmlu lockdown. U importanti, jiena li kien għalija il-buses jifqu. Għaliex? Mela kellek inti barrani Kellu l-marda u dam ħamest ijiem isuq il-bus. Eżatt.
Ħamest ijiem isuq il-bus? Il-buses hemm post magħluq, magħluq, mhux billi fetħu t-twieqi, mhux biżżejjed, mhux biżżejjed. Issa ma tistax toqgħod bil-wieqfa fihom, jiġifieri m'hemmx għalfejn iżżomm l-istrep. Għax hekk tagħmel l-istrep. Frek, frek, skużani xi interrompejtek, xorta m'hemmx distanza biżżejjed fuq il-buses biex il-virus ma jitteħidx. Naqbel, naqbel. U għandek oħra, jekk inti twaqqaf il-buses, jekk inti twaqqaf il-buses, allura tnaqqas l-attività li n-nies joħorġu. Għax jekk jiena m'għandix bus u m'għandix karozza, mela ma nistax immur il-Belt, mela ma noħroġx mid-dar ngħid mela jkolli noqgħod hawnhekk. Jiġifieri di li kullum kien, eh? Di ġrat. Mitt sena ilu, fin-1918, kien hawn l-Ispanish Flu. Dak iż-żmien it-tabib prinċipali tal-gvern li kien in charge ta' dan kien Attilio Crittin. L-ewwel ħaġa li għamel, waqqaf it-trams, dak iż-żmien ma kinux buses, trams. L-ewwel beda billi kien jiddisinfetta t-trams. Aħna issa bdejna niddisinfettaw, din ħaġa oħra. Mhux qed niddiżinfettaw biżżejjed. Jekk tara inti x'għamlu ċ-Ċajna, it-toroq kollha kienu qed jiddiżinfettaw. Toħroġ minn bini u tarahom qed jiddiż. Għaliex? Għaliex dan il-virus persistenti jibqa' jgħix. Anke fit-tarmac sabu li jgħix. Allura jekk inti ġejt minn barra, ħalli ż-żarbun wara l-anteporta, fl-anteporta, wara l-bieb ta' barra. Biex inti ma xerri, biex inti ma xerri diġ ġewwa. Ġifieri dawn huma affarijiet żgħar li aħna nistgħu nagħmlu. Frank, l-informazzjoni veru tajba u nirringrazzjak tal-informazzjoni eh, tajba li qed tgħaddi. Ħanejdlek din. Il-gvern il-fines li beta jagħti l-ewwel kienet minn għalija 1000 jew 3000? L-ewwel bdiet 1000, u ma tagħmilha 3000. Sewwa, u mbagħad tellagħha 3000, issa tellagħha 10000 minn għalija, le? Ej, ma nafx. Għax minix bes ibni neħila, pero ħanajt. Le, le, le, ħanajt għal fejn insemmija. Għax eh. isna, edin niprofaw, nikkappetalizzaw minn fuq dal-virus. Flok qed nagħmlu lockdown għal ġimagħtej, ngħidu ħa nagħmlu ġimagħtej, tliet ġimgħat ħadd ma joħroġ mid-dar. Tkun lockdown militari. Ħadd ma joħroġ mid-dar. Għall-inqas nikkontenuh.
Inti qed tipprova tikkapitalizza minn fuq xi ħadd li ħa joħroġlok minn kwarantina, sewwa dak allira qed tipprova mela taqla l-flus minn fuq il-virus. Flok qed tipprova tagħlaq il-lockdown, tagħmel lockdown biex tala biex tikkontjen il-virus. Eh, din ma nistax tifhimha jien. All right, ħanajdek. Biex niftehmu, il-fajn il-fajn hija għal min qiegħed kwarantina. Mela jiena Ġejt in contact ma' xi ħadd, pereżempju, u allura jridu li inti toqgħod kwarantina d-dar. U jiena ma ngħid lil ħadd u niskarta. Kien hemm wieħed Franċiż, għad tgħidli ma dej, imma l-barranin jagħmlu iktar minn dawn l-iżbalji. Eżatt, iva, iva, iva, Ħames Franċiż. darbiet, ħames darbiet qabduh. Xi tfisser da? Jekk jien kwarantina vuol dire jien jista' jkun għandi l-virus u m'għandix sintomi. u nista' nxerrdu. Jekk jiena ħriġt barra u mort il-ħanut u xtrajt hekk u għamilt hekk u missejt hawn u missejt hemm, anke jekk ħadt il-petrol jiena, missejt il-handle, ħallejtu għalik, tiġi int warajja u teħdu int. Jiġifieri dan ħames darbiet. Issa l-flus? Il-flus importanti? Frank, Frank, daħal ħallasom il-flus gur. Jek ma jkollux flus. Imma anke jekk ħallasom, id-damage li jagħmel jekk ikun hemm anzjan, ħdejja, tajtilu jiena. Mela jiena san ħalla 3,000 euro jew 3,000 euro mal-ħajja ta' anzjan. Sewwa, issa, ġifieri dika naqbel miegħek. Hemm żewġ affarijiet li jiena rrid nibqa' ninsostni fuqhom. Din li inti tissepara liż-żgħar, it-tfal speċjalment, mill-anzjani. L-anzjani huma l-iktar vulnerabbli, mhux għax iż-żgħar mhumiex, eh? Issa ngħidilkom. L-anzjani l-iktar vulnerabbli u t-tfal iż-żgħar huma l-iktar b'saħħithom. Ikollhom il-virus fuqhom, huma ma jħossu xejn, forsi ftit griżmi u maqas jgħidulek. Lanqas jgħidu forsi qed jissoffja ftit. Però jgħaddilek il-marda u jekk jgħaddiha lil anzjan, anzjan li ta' ċertu età jekk ikollu kundizzjoni oħra, jaf imut. Mhux biss jimrad, jaf imut. Jiġifieri t-tfal irridu nisseparawhom mill-anzjani. Jiena ma qbiltx magħha li kien hemm dar tal-anzjani illi daħħlu lockdown lin-nurses u l-care workers u dawn ħadu t-tfal magħhom fid-dar tal-anzjani. Bir-rispett kollu, daGen, kienet fuq il, kienet fuq programm tat-television biex jgħidulna x'għamlu. Dak huwa Gen. Jiena naħseb illi d-djar tal, hawn xi 40 dar tal-anzjana f'Malta. Tinsewx illi aħna għandna 150,000 nies li huma anzjani. Għandna 40 dar. Fi Spanja daħallhom virus, dal-virus, il-coronavirus. U mietu f'ġurnata 190. 190 xjuħ. Mhux qed ngħidha biex inbeża'. Alla ħares tidħlilna f'dar tal-anzjani għax teqred 20 percent minnhom, 30 percent minnhom, ma nafux kemm eżatt. Dawna jkunu fraġili. Fraġili. Jekk tibbutthom jaqgħu, jekk jaqgħu jiksru sieqhom. Mhux bħali u bħalek forsi jekk naqgħu ma niksru xejn. Imma dawn jekk jiltaqgħu mal-virus għandhom ċans kbir li jmut u allura aħna rridu nippreservawhom. Jien naħseb importanti li kulħadd iżomm ruħu up to date, mhux jippanika, iżomm ruħu infurmat, iżomm ruħu infurmat u jaġixxi b'tali mod jekk tintaqgħu miegħi assumu li jien jista' jkun għandi l-mikrobu, mhux torti għaj, Jien jekk nintaqa' miegħek nassumi li inti jista' jkun qed iġġorr il-mikrobu. Mela noqgħod lura. Illum tajjeb, għamilniha bit-telefon. Xorta nistgħu nitkellmu, xorta nistgħu ngħaddu l-informazzjoni lil xulxin. Eżatt.
Frank. Frank, Jekk ma jsirx dan il-lockdown, sewwa jew jipprova jitrattienu, jitrattienu, jitrattienu, x'taħseb li ħajkun il-xenarju probabbli għal Malta? Il-problema hi illi obviously, ovvjament, il-lockdown jiswa l-flus. Mela jien jekk qed tisma' ma jiġux iktar arjuplani vol diri ma jiġux iktar turisti. Jekk ma jiġux iktar turisti vol diri l-hotel sa jmorru ħażin. Vol diri l-ħaddiema li qed jaħdmu mal-hotel sa jbatu. Vol diri ma jkollniex turisti biex jixtru l-affarijiet. Mela min qed ibigħ mill-ħwienet, il-gift shops u hekk sa jbatu. Mela r-restaurants u l-coffee shops sa jbatu. Kulħadd sa jibati, kulħadd. Imma mhux jien biss, jew inti biss, il-pajjiż kollu jrid ibati. Imma x'jiswa li ma tbatix u tmut bil-marda? X'jiswa? Id-dinja kollha qiegħda ssofri da, kieku tajt pereżempju.
Per-rispett kollu, Frank, dan huwa naħseb jien li ħaġa li suppost ma' kull minu uman u għandu moħħ ma rridx ngħid moħħ ta' piżella, imma moħħ, u għandu moħħ, sippost jifhem li jekk jiġri hekk, ħa jiġri għall-benefiċċju tal-Maltin u l-Għawdxin kollha u tan-nies kollha li qed joqogħdu hawn Malta. Mhux b'kapriġġ da, u jekk ħa jsir, ħa jsir forsi għal ġimagħtejn biex nikkontenjawha. Jiena naħseb li d-ġimgħa se Jiena naħseb kif qed naqra l-affarijiet jiena illi dil-ġimgħa jkollu bil-fors Ngħidlek illum illum x'inhu taħseb sa nhar il-Ħadd jgħid li hawn lockdown. Għal ħmistax-il ġurnata, eh, mhux għal dejjem, ħmistax il ġurnata. U mbagħad naraw kif imur. Eżatt, eżatt, eżatt. Frank, is-sitwazzjoni fl-Italja hija kera ħafna u anki fi Spanja set nisimgħu. Hemm ċans li dawk in-numri u dawk l-imwiet li qed naraw hemmhekk Nibdew narawhom Malta?
Ara, jiena ma rrid nallarma l ħadd. Però ma rrid il ħadd jirrilaxja. Dawn l-aħħar erbat ijiem tidher illi s-sistema li qed napplikaw bħalissa, jiġifieri dixxiplina li n-nies qed jibżgħu u mhux qed joħorġu, mhux qed jiltaqgħu. Jekk tmur inti fit-toroq bħalissa, jekk Jiena it-toroq vojta ħdejna, vojta, tara karozza waħda l-ewwel hemm. Jiġifieri mir-riżultati li qed naraw f'dawn l-aħħar erbat ijiem, jidher illi qiegħda taħdem. Jiġifieri ma baqgħetx tiskala, meta ngħid tiskala, persuna waħda tista' tagħtiha l-infezzjoni lil tliet min-nies. Dawk it-tlieta jagħtuha lil disgħa, dawk id-disgħa jagħtuha l-27, dawk is-27 jagħtuha il-81. Dawk l-81 jagħtuha 243 kull erbat ijiem. Jidher illi qed inrażżnuha, voldieri mela jsibu pazjent li għandu u jsibu l-contacts tiegħu u jikkontrollahom, kwarantina, isolation. U allura dawk ma jistgħux jagħtuha t-Tlieta ta' wara u tieqaf hemm. U jidher li qed iżda karozza nieżla u qed jirnexxilna nagħfsu l-brejkijiet, qed nagħmlu engine brake bis-saħħa. Jekk jirnexxielna, allura jkollna nies infettati, imma mhux ħafna, u forsi jmutu ftit. Jekk aħna nirrilaxxaw, jiġrilna bħall-Italja. Mhux wieħed imut, mhux tnejn, mhux għaxra, mhux għoxrin, imutu mijiet. Imutulna mijiet, bħall-Italja. Din qed tarawha, araw illejla t-television u araw x'ismu. Hemm qisha tellieqa, min imut l-iktar imutux Spanjoli u jmutux Taljani. Jiġifieri dawk kemm l-Italja u kemm Spanja għaddew liċ-Ċina. Għaddew liċ-Ċina. Il-marda bdiet iċ-Ċina. Iċ-Ċina wieħed minn kull ħames bniedmin fid-dinja huwa Ċiniż. 1.3, 1.4 billion qegħdin. Għax xi qas jafu eżatt. L-Italja ħafna inqas. L-Italja miljuni. Spanja miljuni. Ħafna inqas. Jekk kellhom iktar mejtin milli kellhom iċ-Ċiniżi. Jiġifieri aħna rridu noqogħdu attenti. L-Italja kellhom problema. Imma bħal tagħna, number one, għandhom ħafna anzjani. Number two, aħna għandna l-overcrowding, qegħdin viċin wisq ta' xulxin, hawn wisq nies. Malta 1,500 nies. Per square kilometer.
Per square kilometer. Hawn wisq nies Malta. Kien hawn wisq barranin ġejjin minn barra. Jiġifieri qed jirnexxielna nikkontrollaw. Jekk nibqgħu sejrin hekk jien għandi fiduċja. Jekk nirrilaxxaw ftit tiġri bina. U tiġri bina l-ebda sptar Mhux se jkun biżżejjed. Lanqas ventilators m'għandna biżżejjed. Il-ventilator huwa dik il-magna li jagħmlulek tubu tan-nifs, pipe tan-nifs, u tibqa' tippumpjalek l-arja. Illa għaliex din il-marda l-iktar li tattakka l-pulmun, in-naħa t'isfel. Il-pulmun, eżatt. Issa rrid ngħidilkom xi affarijiet żgħar. Pereżempju, l-ewwel sintomu li jkollhom iż-żgħar, nies żgħar, inqas minn 30, 35, Mhux li joqogħdu jgħattsu jew jisolgħu. Taf x'inhu l-ewwel sintomu? Le, jibdew itgħumu l-ikel, stramb.
Ok.
Qed jieħol biċċa laħam, mhix tajba. Mira ma mhux tajba. Mhix tajba bini, dika friska, dika b'sajjard. Qed jieħol spagetti, mhux tajjeb. Xom l-ikel mhux ma jħajrux. qed idejqu r-raħa tal-ikel. Waħda mis-sinjali għaliex jaħsbu din. Il-mikrobu fiż-żahar jibqa' fil-ħalq u fl-imnieħer, ma jinżilx fil-pulmun, fis-sider. Allura jibblokkjalu n-nervitura li għandna fuq ħalqna, the roof of the mouth, fuq is-saqaf ta' ħalqna. U dik teffettwalu allura kif qiegħed itgħomm l-affarijiet, kif qed ixomm l-affarijiet. Qed tifhem? Allura meta jkollok xi ħadd hekk, naturalment inti tgħidlhom, għaliex dal-perjodu, għalkemm hu għad m'għandux ġerħ ta' ras, m'għandux denja, m'għandux xejn, jista' jittrażmettiha. Mela jekk, għalfejn qed ngħidha din? Mela jekk inti għandek ġuvni d-dar, tfajla d-dar, whatever, u tħoq tibda tgħidha l-affarijiet, tgħidilha mela ibni, binti, mela oqgħod daqsxejn il-bogħod minn l-oħrajn. Oqgħod ta' isolation, tellgħulek l-ikel fil-kamra toħroġ tinżel l-drejna u tagħmel erbat ijiem u tara x'jiġri. Jekk imbagħad is-sintomi jgħaddula allura tieqaf. Jekk is-sintomi jiżdiedu, jaqbad għad-deni eċċetera, imbagħad titlob biex jagħmlulha test. Issa ħafna min-nies ikollhom kuntatt jew kienu siefru jew intaw ma' xi ħadd li kien barra minn Malta. Imma issa qed insibu nies li ma nafux il-kuntatt x'kien. Xi tfisser dik? Dik tfisser li qed inxerrduha bejnietna. Mela jiena ma sifirtx. Ma sifirtx. Imma ltqajt ma' xi Malti li ma kienx siefer. Voldriju ġabarha mingħand xi ħadd, mingħand xi mkien, mela kien f'uffiċċju, per eżempju, u ġabarha minn hemm. U mbagħad ta lili. Qed nibdew naraw dawn in-numri. Allura iktar u iktar importanti hi li noqogħdu 'l bogħod minn xulxin. Issa mbagħad kalla jrid kif jiġi s-sajf, Nistgħu nerġgħu nkomplu l-ħajja normali tagħna.
Frank, ta' kuljum għandna lil Dr. Charmaine Gauci li qed tina l-updates u minn hawn insellmilha għax qed tagħmel tidher li qed tagħmel xogħol siewi ħafna u tidher ħafna għajjiena wkoll naħseb bix-xogħol li qed tagħmel, bix-xogħol li jkollha. Jiena din il-marda jekk tara l-virus kif inhu magħmul għandu erba' fazzjonijiet. Jgħidulu Corona, Sars, Tu, Tu, għax variation, hemm oħra li ma semmewhiex biex ma jbeżżgħux in-nies, jgħidulha HIV, alright, li hija tal-AIDS. Din taf x'inhu taf x'inhu dal-virus issa nkomplilkom. Dan il-virus huwa erba' biċċiet differenti. Qisu għandek qisu qattus. Qattus. Ċita Tigra u ljun. Għaliex qed ngħidha din? Il-qattus x'inhu? Il-qattus friendly, jiġi jitmelles miegħek, iħokk miegħek. Mela inti ma tibżax minnu. Aħna ma nibżgħux minnu għax il-pazjent mhux marid. Il-pest ta' kien ikun marid qed imut. U għandu għandu it-tbabar f'ġismu tibża' minnu ma tmux missu. Mentri di m'għandux sintomi u jagħtik il-marda. Qattus. Ċita, għaliex hija ċita? Għax fast. Iċ-ċita hija l-iktar annimal fast li hawn fid-dinja. Mela allura tidħol ġo fija u minn ġo fija taqbeż għal ġo fik, malajr. Għaliex għat-tigra? Għax hija marda feroċi bħat-tigra. It-tigra feroċi, lest li tmut biex tirbaħ. U għaliex għat-tiljun? Għax il-jun għandu saħħa u persistenza. L-jun ma jċedi qatt għalhekk jgħidu l-re tal-ġungla, għax ma jċedi qatt. Jiġifieri aħna qed niġġieldu kontra dal-virus li għandu dawn l-erba' proprjetajiet li aħna rridu niġġieldu fuqhom u ma nibżgħux minnhom. Aħna għandna l-moħħ u rridu l-moħħ tagħna kontra l-power ta' dal-virus u b'hekk biss nistgħu nirbħulu billi nużaw moħħna.
Frank, il-mistoqsija tiegħi kien ħad tkun di rigward l-updates li qed nirċievu kuljum. Taħseb li qed ningħataw l-istampa kollha ċara jew qed forsi jaħbu xi affarijiet? Ara,
biex jiena ma noqgħod, issa l-ewwel nett issa għandna one, two, three laboratories u se jkun hawn ir-raba' wieħed f'Għawdex. Nibda biex ngħid jiena li jiena ftit diżappuntat, jiena rrid ngħid il-positives u n-negatives. Għawdex għandu vantaġġ li huwa gżira double insulation jgħidulha, double insularity. Gżira ġo gżira, ġifieri inti ma tistax tiġi b'ajruplan u tmur Għawdex. Sewwa, l-ewwel trid tiġi Malta. Mela jiena lil dawk kont id-double insularity konna jiseda xejn. Wasal Ingliż mill-Italja, jew wasal Malti, ngħidlu le ma tistax tmur Għawdex tiegħek, il-kwarantina tagħmel hawn, u ma kontx inħalli l-marda tidħol hemm, mela tiġi għand l-Għawdxi wieħed. Imma dak l-Għawdxi li għandna, il-ġimgħa ta' qabel kellu meeting ma' ħafna nies. Allura li aħna ma nagħmlux testijiet kellhom meeting in-Nadur ma' ħafna nies. Allura allura aħna kif nistgħu nikkontrollawha jekk ma nagħmlux testijiet? Jekk jien ma nagħmilx testijiet jien kif nista' nikkontrolla? Issa oħra, għandu jkollna isolation jew quarantine Għawdex. Għax inkella jekk aħna nsibu n-nies Għawdex, nagħti każ insibu erbgħa jew tnejn jew wieħed, x'se nagħmel, se nerġa' nġibhom Malta u nerġa' nissogra li ninfetta l-vapur eċċetera? No, isolation għandha tibqa' hemmhekk issa jew quarantine. Jiġifieri kellna vantaġġ u ma użajniex dak il-vantaġġ. Mela dik number one. Issa, din Charmaine, obviously, Professor Charmaine, skużawni għattila Charmaine, imma jina jkin da maħħa Charmaine, sa najdina. Eh, li għanda ġob diffiċli ħadd qatt ma kellu ġob bħal da. Alright? U di titterapporta l-affarijiet li huma koroħ, antipatiċi, eccetera. Eh, u għandha ħafna pressure, għandha ħafna pressure għax taf li nqas żball L-inqas b'għall imutu n-nies. Jiġifieri di ma kien hawn l-ebda tabib li jrid jerfa' dik ir-responsabilità kollha. U di trid tara kif ħa tippreżenta Jiena jiena forsi m'iniex tajjeb għax jien naqbad u ngħidilkom isma' illum kien hemm tmienja, għada kien hemm sbatax, piegħtada kien hemm tlettax. Jien ngħidilkom straight, Għax dem dak il-karattru tiegħi. Imma din titqgħod attenta kif se tajda, eċetera. Eh, jiena mbagħad inħares, jiena nħares li jżew ċaffarijiet. In-numru mhux importanti. Sorry, skużani Frank, ġifieri inti qed taħseb li qed ikun hemm forsi news li qed tkun forsi ehm, motija bċertu mod iktar sottili biex ma biex ma tallarmax lill poplu Malti? Naħseb ara hemm ħafna factors. Number one jiena kont l-ewwel wieħed li kkritikajt lid-Dipartiment tas-Saħħa illi għaliex bħal ħafna pajjiżi they underestimated. L-ewwel statement li ħarġu kien dan huwa virus iċ-ċans li jiġi Malta huwa remot ħafna. Dak kien żball kbir. Volder Jien jien sa nilgħab logħba futbol u ngħid dawn m'għandhom dawn batuti nirbħulhom. Mentri mhu veru xejn. Li dan mhux se jiġi Malta? Dan jiġi bl-arjuplan. F'ġurnata jkun Malta. Jiġifieri dik kienet underestimate. Never underestimate an enemy. Qatt. Dejjem ara x'saħħa għandu. Mela dik kienet żball. Dak kien jiena fl-opinjoni tiegħi dak kien żball. Imma dak issa għadda. It-tieni żball li kien illi aħna mill-bidu nett M'għamilniex dak li jgħidulu pre-containment. X'inhu pre-containment? Pre-containment voliri ma tistax taqbad u tiġi Malta, mela jiena nibgħat in-nies tiegħi, ikolli nurse u xi ħadd ieħor magħha, u jkunu fl-airport lounges. Mela inti ġej mill-Ingilterra, mela daw in-nurse tiegħi tkun fl-airport lounge, tkun fl-airport lounge. U tiċċekkjak, tgħidlek inti fejn kont, tgħidilha kont China ma stax tiġi. Qabel ma titla' fl-arjuplan, dak jgħidulu pre-containment, ma tiġix Malta, I'm sorry, ma tiġix Malta. U jekk inti tkun Malti allura bilfors irrid inħallik tiġi. Ngħidlek mela mill-arjuplan, kwarantina, dirett, kwarantina. All right? Kwarantina. Inqegħdek 'il bogħod min-nies l-oħrajn fl-arjuplan u kif tiġi Malta, kwarantina, ma tmurx id-dar, Tmur quarantine, ikolli post xi mkien ħdejn l-airport u tmur hemmhekk. Din ma għamilnihiex. Mela l-precontainment aħna tlifniha. Mela qisna tlifna l-ewwel parti. Issa mbagħad għall-containment. Il-containment huwa diffiċli. Il-containment x'jiġifieri? Jiġifieri jien għandi n-numri ta' nies li għandi, 10, 100, whatever. U dawk irid nikkontrollhom kollha. Jiena ma nemminx, ma nemminx. Self-isolation. Għaliex 20 per cent minnhom inqabdu? Dak mela 20 per cent żgur, u forsi kien hemm 20 per cent oħra li ma qabduhomx. Jiena naf tliet familji barranin, barranin, tgħidli kollha xi tridni nagħmel, mhux tort tiegħi, barranin, qed joqogħdu ġo appartamenti, jistennew il-pulizija jiġi, għax il-pulizija jmur jiċċekkja, jiċċemplilhom il-bieb, u jaraw jitawlulhom il-gallanija, dak ikun happy jgħidlu l-għawdin. Kif jitilqu l-pulizija daw joħorġu ta' Sliema u jimmorru Tinje. Mhux hekk.
Qed tifhem, jiġifieri daw draw is-sistema li l-pulizija vera jiġi u l-pulizija sfortunatament għandu jkun imur dejjem l-istess ħin. Mela jiġi fi 11 jgħidu issa issa morru niklu barra. Qed tifhem, ma jistax ikun. Ma jien nemmen illi jekk int se tagħmilhom kwarantina jew isolation id-dar, self quarantine, irridu jilbsu brazzoletta. bir-rispett kollu, electronic tagging, illum jagħmluha anke għall-ħabsin. Jiġifieri jiena ħabsi, mela jiena għandi ċans li għandi l-marda jew jew kont carrier, jew kelli contact, jew għandi l-marda pożitiv. Inti tkun taf tħares lejn il-kompjuter u tgħid Frank Portelli fejn qiegħed. Qiegħed San Pawl. Imma qiegħed fl-istess post għad-dar għadu d-dar. Di llum tant hi accurate, ma qasem għalfejn tibgħat il-pulizija Mela inti jkollok brazzuletta u jiena meta jgħaddili wara 15 days, 17 days, il-brazzuletti jaslu u ntilhom lura. Qed tifhem, jiġifieri di faċilment aħna nistgħu nikkontrollawha. Irridu nonfqu flus, ovvja għax jiena l-brazzuletti mhumiex ċip. Imma inti trid tikkontrolla, dina mhux kwistjoni ta' flus issa, l-brazzuletti mbagħad jistgħu jintużaw għal affarijiet oħrajn later on għal ħabsin jekk ikunu on parole, tgħidlu mel inti Il-Qorti ħa tħallik toħroġhom para u tilbes dil-brazzoletta. Dawn huma barra minn Malta huma komunissimi u qed jorqsu bil-flus għax iċ-chips saru irħas. Jiġifieri jiena naħseb illi nistgħu nagħmlu iktar affarijiet. Hi qiegħda tagħti qiegħda tagħti stampa naħseb raġonevoli. Ma tridx tbeżża' n-nies wisq u ma tridx tgħidilhom isma' Mela meta kellna tri biss jumejn ilu, ma tix tgħidilhom isma' tlieta baxx ta' tistgħu tirrilaxjaw. Ma tistax tirrilaxja, jiġifieri jekk illum ħa joħroġ baxx u llum għandi fiduċja li se joħroġ baxx jiena. Tirrilaxjawx, iktar irridu nirsistu, iktar irridu naqsu. Iva, Frank, imma però jekk aħna ħa nirsistu u mbagħad hemm ħafna barranin li jibqgħu jagħmlu li jridu barra għal xejn. Nibatilhom il-pulizija, ħa ngħidlek. L-Italja Għamluha jekk tikser kwarantina, ħabs. Mhix fajn, ħabs, jista' jitfagħel il-ħabs. Jiġi l-pulizija, jiġbrok fil-karozza u jitfagħel il-ħabs. Jgħidlek għandek 14 days. Għandu l-power. Ir-Russi għandhom iktar, eh?
Frank, Għad għandna ħafna construction sites li ju qed li li huma għadhom qed jaħdmu eh, bil-barrani ħafna minnhom barranin u 90% 95% tal-construction workers huma barranin. U dawn ħafna minnhom qed jaħdmu f'kundizzjonijiet li bħalissa huma daqsxejn ehm, diffiċli iktar minn normal. Sewwa minħabba minħabba il-pandemija. Dina ma nistgħux aħna ehm, naslu f'punt li jgħidilhom ismani irridu nifqu għal ċertu żmien biex ma nkunu għax dawn jistgħu ikollhom jaqasmu għal ħaddieħor. Ikunu għajjenin għax l-immunità tagħhom tkun baxxa ħafna għax dak huwa xogħol ehm, it's a fatiguous job, it's a very stressful job, sewa? Allora l-immunità tagħhom tkun baxxa ħafna u jkunu immjun biex susceptible biex joħduh il-virus. Allora, nistgħu aħna bħala gvern, kieku inti kon Prim Ministru, e ngħidu hekk, kieku inti kon Prim Ministru, kif kont aġixxi?
Kieku jiena waqqaft kullum kien, kullum kien, 15 il-ġurnata. Lockdown xi ġifieri? Jiġifieri ngħidlek f'nofs il-lejl Illejla jkun hawn lockdown. Jien naħseb li se jagħmilha nhar il-Ħadd. Lockdown tfisser jekk jiena l-Belt, qiegħed għand għand ommi l-Belt, jien ma nistax niġi d-dar tiegħi għax daqqa u nofs il-lejl. Ikolli norqod għandha u nibqa' norqod għandha għal ħmistax-il ġurnata. Dak li jfisser lockdown. Kulħadd jieqaf fejn hu. Allura inti trid tara Meta jiġi nofs il-lejl, mela jien irid inkun id-dar, fl-aħħar, biex kulħadd ikun id-dar. Dik taħdem. Issa, din li għad inti tal-barranin. Iva, il-construction workers daw jiklu fl-imkien għax inti di tittara, jiena mhux qed naħdem fuq dil-ġebel hawn u inti qed taħdem fuq it-trav u n-naħa l-oħra. Meta jkollna il-coffee break niefqu fid-disgħa, niefqu neħdu biċċa ħobż flimkien, neħdu kafè flimkien, nixorbu Coca Cola flimkien, whatever. Jiġifieri di m'hemmx social distancing u da mhuwiex essenzjali, bħalissa m'hawnx bejgħ ta' proprjetà, ħa ngħiduha, allura m'hawnx ġenn biex inlestih il-flat, l-appartament, m'għandix m'għandix tal-ġenn. Jiġifieri di il-construction Iva, qed naqalgħu daqqa kbira tal-ekonomija, imma ma nistgħux aħna naqalgħu daqqa kbira tal-ekonomija u daqqa oħra tal-mard, u meta tqabbilhom, il-mard l-ewwel, is-saħħa l-ewwel. Jiena billi jkolli miljun ewro fil-but u mmut, ma niswa xejn. għax jien mejjet. Jiġifieri di jridu jifhmuha.
U anki jkollok jista' jkollok miljun ewro fil-but u tgħaddiha lil 50,000 ruħ dak li jkollok minħabba l-greediness tiegħek. Rrid ngħid xi ħaġa oħra li naħseb importanti. in-nies, hawn Malta għandna numru kbir ta' nies li jirċevew, irċevew il-chemotherapy.
Dik oħra, iva. Min irċieva l-chemotherapy din l-aħħar sena, mhux jekk kellek kimo ħames snin ilu, dik issa differenti. Imma min irċieva chemotherapy din l-aħħar sena jkun iktar vulnerabbli, iktar suxxettibbli għax l-immune system tiegħu l-immune system tiegħu tkun daqsxejn dgħajfa. Allura intkom tridu anke jekk inti għadek żgħir, tridu toqgħodu 'l bogħod min-nies. Għandna ftit ġimgħat, għandna xahar ġimgħat oħra jien fil-kalkoli tiegħi. Hawn Malta ilha bdiet two and a half weeks. Jiena nikkalkola 12 weeks sa ddum, u mbagħad tibda tonqos. Imma l-aħħar dawn it-12 weeks, dawn it-12 weeks li għaddejjin minnhom. So intkom Iżda rridu nżommukom fit-tajjar kważi biex ngħid hekk. So importanti minħal chemotherapy. Issa, min għandu xi kondizzjoni, pressjoni, diabetes, dal affarijiet, tridu toqgħodu ċerti li qed tikkontrollawhom sew għax dal-mard huma kollha negatives għalikom. Jiġifieri jekk għandek zokkor inti mhux tħallih jitla' 13, 15, no. Trid iżommu single figure, 7, 8, hekk trid iżommu. Għaliex qed ngħidha din? Għax pereżempju ċemplet li waħda li ħadet din il-marda qiegħda bħalissa isolation u qalet li dott qalet li għad daqshekk insomma. Għattilha qalet li qed nikol xejn bl-istress. Bl-istress tal-marda stess, mhux il-marda Inti tant tibda tinkwieta ma tajt sammu, tajt sejġri Issa ftit nies li Jekk ikunu żgħar u ma jkollhomx kundizzjonijiet sa jmutu. Imma hemm min sa jmut. Allura aħna rridu li din marda ma tinxteredx, speċjalment f'min għandu jgħidu la comorbidity. Jiġifieri jiena jkolli zokkor u jkolli waħedhom mhumiex se joqtluni, zokkor waħdu mhux se joqtlok tikkontrolla il-pressjoni waħedha mhux se toqtlok jekk l-asba waħedha mhux se. Imma jekk jiġi dal-virus fuqha, mbagħad iħawwadlek il-borma. u l-ġisem ma jkunx jista' jibqa' jiġġieled. Sew. Frank, ħassaqsik di. Frank, ħassaqsik di. Skużani għax interrompetik, però importanti nistaqsijilek. Bħalissa il-sitwazzjoni fl-isptar Mater Dei. Sewa, qed jilqgħu ġifieri il-każi kollha li huma infettati bil-coronavirus?
Ara, jiena ma naqbilx magħha illi infective, infected cases joqogħdu Mater Dei. Ma naqbilx. Tgħid li m'hemmx Infectious Disease Unit, IDU jgħidulha issa. Infectious Diseases Unit hemm, hemm sala. Hemm tnejn, waħda fuq xulxin. Imma dawk huma infectious diseases, pereżempju bħat-TB, illi tfiq għandna t-treatment tagħha, ddum imma tfiq. U nikklerjaw, jiġifieri tkun inti active, Jiġifieri fil-bżieq ikollok it-TB. Però għandna t-treatment tagħha u nistgħu nikkontrollawk. Dik number one. Number two, it-tobba u n-nurses tagħna u l-care workers li huma dak li ngħidulhom frontliners, dawk għandna vaccine, mela aħna nkunu tajniehom vaccine. U dawna protetti 80% mhux 100%, imma 80% ikunu protetti. Mela inti għandek marda li tista' tfieq. U min qed jieħu ħsiebek aħna kapaċi niddefenduh. Mentri fil-coronavirus għandek marda li tista' toqtlok. Bit-TB, bit-treatment ma tmutx. Imma bil-coronavirus m'għandhiex treatment, allura tista' tmut.